דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביסט אראפגעפאלן? זאג פארן אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער איך גיי שוין זיין גוט, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער איך שפיר ווי איך האב נישט קיין בחירה, איך האב נישט קיין בחירה, וואס זאגט א מענטש קען בוחר, איך האב נישט קיין בחירה, איך איך שטיי אויף צופרי, איך גיי גלייך אריין, איך פיר ווי איך מוז גיין נאכאמאל קוקן. איך מוז גיין נאכאמאל קוקן די קליפות און די קליפות, און און דערין האב איך אריינגעפאלן אזא סארט טעמע, קוקט ער די סארט זאכן און דער קוקט די סארט זאכן, הייליגער באשעפער העלף מיר, אויף דאס זאלסטו נישט זאגן אז דער אייבערשטער איז נישט מיט דיר. רשע, דאס איז זעהן רשע, אף על פי שהם טמאים שכינה בעיניהם, דער אייבערשטער איז מיט דיר און דו קענסט דיך צוריק אויפבויען, אויפהייבן, נישט גייט אין גאס, ער האט געזעהן א ערוה, אבער ער גייט נישט יעצט נאכאמאל קוקן אויף דעם, אזוי ווי הנאה צו האבן און זיך שפייזן פון דעם. אים א אויג אויף די אויגן, ער איז געגאנגען און געקוקט. זוכה להגביל פני שכינה, וועט ער זוכה זיין צו מגביל זיין פני שכינה. אבער מוהרא ש איז עס מסביר נאך היינט, א מענטש הייבט אן שפירן דעם אייבערשטן אז ער היט זיך די אויגן, קוק אראפ, קוק אראפ, ביסט אין אפיס, קוק אראפ, גייסט איינקויפן עפעס, קוק אראפ, גייסט אין גאס, אוי, קוק אראפ, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, ס'ברענט א פייער אינדרויסן, ס'ברענט א פייער, מ'ווערט פארברענט. הייליגער באשעפער העלף מיר, זאג זאג א תפילה פארן אייבערשטן, דער רבי זאגט אין ספר המידות, פאר מען גייט ארויס פון שטוב זאל מען זאגן הנה עדים צועקי חוצה, הייליגער באשעפער, מלאך השלום מעריב כהן, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל האבן הייליגע אויגן, הייליגער באשעפער איך וויל איך וויל זיין אפגעהיטן, הייליגער באשעפער איך וויל זיין אפגעהיטן. אינטערעסאנט די גמרא, די גמרא זאגט אז א מענטש. א מרת צמאות, א מענטש געבט איבער פאר א פרוי, פון דעם נעמט זיך די מנהג אז דא מענטשן וואס ווילן נישט איבערגעבן. פשט אין די גמרא איז א מענטש זוכט צו איבערגעבן עפעס כדי צו קענען קוקן עט ער נישט ארויסגיין פון גיהנום אבער עפעס שטייט אינמיטן. א אפעלע איז אזוי גרויס ווי משה רבינו. פארוואס דארף די גמרא דאס זאגן דא? ווייל דא קען זיך א מענטש שניידן. א מענטש טראכט מיר שאדט עס נישט איך מעג קוקן. דו ביסט גרעסער פון סתם. ווי גרויס ביסטו? ווי גרויס ביסטו? איך בין שוין אויסגעארבעט, דאס זאגט די גמרא, דו דו זאגסט איך מעג, וואס הייסט דו מעגסט? ווי גרויס ביסטו? ביז ווי גרויס ביסטו אנגעקומען? זאלסט זיין די העכסטע מענטש אין כלל ישראל, עסטו באצאלן פאר דעם, וואס הייסט באצאלן פאר דעם? ס'טאר זיין, דער לעבן טאר זיין גיהנום, גיהנום רעדט מען דיך נישט נאר פון יענע וועלט, גיהנום דא, די מענטשן זאגן דער לעבן איז מיר א העל, דער לעבן איז מיר העל, העל, העל. גיהנום גיהנום גיהנום גיהנום גיהנום היט די אויגן זוכה להגר פני השכינה מען גייט מען בעט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער איך זאל מיך קענען מתגבר זיין הייליגער באשעפער העלף מיך און אז מען היט זיך די אויגן איז מען פרייליך מען איז פרייליך און און צוריק צו שלום בית און צוריק צו פרנסה ס'איז אלץ איין קייט איין קייט אלץ שלעפט איינס דעם צווייטן.